א גוטן אוונט, דינסטאג ח' סיוון, כ'וויל היינט רעדן וועגן א זאך וואס איך ווייס נישט צו זיי האבן זיך טועם געווען צוזאמען, צו במקרה איז עס אויסגעקומען אז זיי, וואס די וויזשניצער און די וויזשניצער האבן געטון, געווען פארנומען די טעג מיט מען זאל זיי נישט פאטקאפירן. רבי ישראל האט געגעבן א דרשה דעם לעצטן טאג פון יום טוב בעת איז אין ארץ ישראל דאך געווען א טאג פריער, אז חלילה וחלילה מען זאל אים נישט פאטקאפען, מען האט שוין גערעדט וועגן דעם אסאך מאל אבער מען האט געזען ווען ס'איז ווען מען וויל ווען ס'איז א אינטערעס זייערער איז מעג מען שוין פאטקאפירן און ווען ווען ווען מען קען שפילן שפיל שפילט מען, דעמאלט האט ער גערעדט אז חלילה מען זאל זיך נישט באהאלטן דארטן אין עזרת נשים זאגט. דארטן באהאלט מען זיך, מען נעמט פון אים פיקטשערס, ער וויל דאס נישט. פאר זיינע מעמעס, ווען ער וואלט געווען ערנסט אז זי וועט אים שליט א סטאלין אדער קארלינא, אלע יארן, ער האט דאס נישט ליב און וויל דאס נישט, און גיב א קוק ווי אמת דו קענסט זען אויף אים, ווי דאס איז אן שפילעריי און אן חכמות. ער האט דאס פיינט און אנטלעבט פון דעם, און דאס איז דאס, און ער דארף נישט רעדן וועגן דעם, און מען דארף נישט איבער חזר'ן פופציג מאל, ווייל ווער ס'מיינט עס מיט אן אמת, דארט קאפירט מען אים נישט. צו נישט, דא מאכט מען דער זון חתונה זאל מען נישט מאכן קיין בילדער, אבער דער זון וויל יא בילדער, זאל מען דא יא מאכן, ווייל ס'איז אים גוט פאר זיינע געשעפטן. אזוי איז דאס געווען ביי רבי יששכר'ן, ליידער. קליינער זון, דער יונגער זון האט געוואלט בילדער, ער האט געוואלט א טראסק דא און א טראסק דא, האט ער שוין פארקוקט, יא יא יא, און געמאכט א תירוץ, די מחותנים ווילן און די ווילן און די ווילן, אין מינוט דאס ווערט תירוץ האב איך שוין געזאגט הונדערט מאל, ווען דו גייסט ארויס קעגן א זאך, דארפסטו שטיין מיט דעם און ביזן סוף, און נישט שפילן קיין שפיל, דא האב איך נישט קיין עצה און דא האב איך נישט אזא עצה און דא האב איך נישט אזא עצה. ווען אין מאמענט וואס דו הייבסט אן מיט תרוצים איז דאס גענדיגט, האט יעדער איינער א תירוץ פארוואס זאלסט צו טון, אבער אקעי, הערט די אכט וויזשניצער פון מאנסי האבן ארויסגעגעבן א בריוו. אז זיי ווילן נישט מען זאל זיי פאטאגראפירן, וואס איז זיי שרייבן וויבאלד די טאטע איז געווען קעגן דעם, ממילא מוזן מיר גיין אין טאטענס וועגן, ס'איז א שענער הסבר, זאג נישט אז נישט, דער הסבר איז זייער א שענער הסבר, ס'איז נישט ווייל מיר ווילן נישט, נישט מיר האבן עס נישט ליב, מיר וואלטן עס אפשר יא געוואלט, אבער וויבאלד ביי די טאטן איז געווען אזוי און אזוי, זאלן מיר גיין טאטענס וועגן. אינטערסאנט איז ווי קומט אויס אין די זעלבע צייט מיט רבי ישראל און מיט זיי זאל עפעס זיין ס'איז ס'איז געווען עפעס מתואם צו וואס ווייס איך נישט אבער ס'קוקט עפעס אזוי אויס עפעס אזא אפגערעדטע זאך אז וויזניץ מאנסי מיט רבי ישראל און ר' מענדל האט מען געלאזט אליין כ'וועל זאגן וואס ער איז א קלוגסטער וואס ער רעדט נישט וועגן דעם דער קלוגסטער מיט די זאכן רעדט בעסער נישט וועגן דעם און פערטיג אבער אקעי יעצט וויל איך אייך פרעגן וואס איז די פשט נישט מאכן קיין בילדער? מיט שטיין און מיט ארויסווארפן שיין די הרב מאטעלע ווי שיין טוי דא וועל איך אייך אביסל דערציילן היסטאריע איר וויסט וואס איך וועל אייך דערציילן א שיינע היסטאריע איר ווייסט דאך איך בין אין די אין די מלאכה שוין איין און פערציג יאר נאך מער איך האב אנגעהויבן שרייבן אסאך פריער אבער איין און פערציג יאר וואס איך האב מיינע צייטונגען און איך פלעג האבן דעם פראבלעם און איך בין געווען דער ערשטער וואס איך האב גענומען געבן אסאך בילדער, פאר מיר געווען די מזרחי'סטישע צייטונגען און אנדערע אבער נישט די אונזערע קרייזן, בילדער איז געווען כמעט נישט, די המודיע'ס מיט די סארט בילדער האט מען געקענט זען דארטן, מ'האט ארויסגעגעבן צייטונגען אן א בילד, אן גארנישט. יא, ס'איז געווען א געוויסע גדילות, ס'איז געווען אזעלכע סארט זאכן אבער אזוי נישט. אבער איך האב דאך יא געגעבן בילדער, למשל דעם בית ישראל, די גערער האבן מיך געוואלט הרג'נען ווען איך האב געמאכט א בילד פון דאס, זיי האבן געוואלט עס געבן פאר מיר, און וויאזוי איך האב געהאט מיט די ר' בערעלעך, איך האב געמאכט א בילד פון פון אים און פון ר' בערעלע, צו איז די, נישט ר' בערעלע, דער ר' בערעלע, איך מיין דעם תולדות אהרן, דער אברהם יצחק ווי האט געהייסן, דער דער דער דער דער וואס האט זיך גערופן תולדות אהרן, ער האט נישט געלאזט אז מען זאל אים פאטקאפירן, זיי האבן געוואלט געוואלט הרג'נען די חסידים, זיי זענען אלע מיינע קאזינס, איך ווייס דאך די אלע ר' בערעלעך זענען מיינע קאזינס. און זיי האבן זיך געבעטן ביי מיר, טו עס נישט, טו עס נישט, טו עס נישט. כ'בין אסאך מאל געשטאנען ממש מיט א שאלה פון נפשות, ווען איך האב אראפגענומען א בילד און איך האב עס יא געדרוקט, נישט געדרוקט, כ'בין דורכגעגאנגען שווערע צייטן מיט דעם ענין. פארוואס ווייל זיי האבן באמת געמיינט אז אין יענע צייטן איז זיכער נישט געווען ווי היינט בילדער, יענע צייטן איז געווען א בילד איז געווען א פארמעגן געווען א זאך, היינט איז דאך שוין א גארנישט מיט א גארנישט א גארנישט, אין מיינע צייטן האט מען געדארפט פילם'ס און געבן מפתח זיין און געבן מאכן און ס'איז זיך אנגעטון ביז מ'האט שוין געהאט די בילד און ווי די בילד איז ארויס מעגסט שוין גארנישט. איז בילדער איז געווען ביי רעבעס, ס'איז געווען אזעלכע רעבעס, נישט אלע רעבעס, די מערהייט רעבעס זענען געווען צופרידן, אאאאאאא, איך פלעג געבן יעדן וואך אויפן שער, אויפן פראנט פלעג איך געבן א פיקטשער פון א רב, א רב אדער א רבי, נישט ניינציג פראצענט, ניין ניינציג פראצענט האבן אזא הנאה געהאט פון דעם, און און נאך מיר געגעבן א יישר כח, אבער ס'איז געווען אפאר אזעלכע וואס זענען געווען ווי זאגט מען שטארק שטארק שטארק. רבי מאטעלע איז טאקע געווען א קעגנער פון די בילדער, ממש אמת אמת, וואס איז אמת אמת, מען קען נישט, מען קען נישט אוועק נעמען פון אים, נישט נישט אז ווי זאגט מען אז מען האט נישט געמאכט קיין בילדער, אוי האט מען געמאכט פון אים אסאך, ווי איך האב פון אים בילדער דרײַסיק יאר צוריק, אין מיינע צייטונגען דרײַסיק יאר צוריק, פון איבער דרײַסיק יאר צוריק, איך האב זיינע בילדער, איך האב זיינע בילדער נאך ווען ער איז געווען יונג, איך האב שפעטער, איך האב יא, אין פנים חדשות איז פול פון זיינע בילדער, נישט צופיל, ס'איז ווייל ווי מען האט געגעבן יענע צייט. אבער ער האט נישט געוואלט קיין בילדער, די פראגע איז צו ס'האט א טעם צו מאכן אזא בריוו און זיך ווענדן גיט נישט אריין אונזערע בילדער און נאכער וועט עס זיין איי חוכא ואיטלולא. איר זעט אזוי ווי ביי ר' ישראל, ר' ישראל רעדט שוין וועגן די בילדער ווי לאנג? א לאנגע צייט, גאר א לאנגע צייט, נו, איז דען דא איין טאג וואס מ'זעט נישט זיינע בילדער, אוואו איז דא א וואך וואס גייט נישט דורך די פרעסע, די חרדישע פרעסע וואס מ'זעט נישט זיין פיקטשער, אוואו? אוואו ער איז נאר דא און אוואו ער נאר גייט, און ר' ברעגעס איך גיט א גוף וואס ער זאגט אז ברעגעס וואס מ'האט גענומען פונעם פיקטשערס אין מועצת גדולי התורה, וואס האט ער געמיינט ער וועט קומען אהיים נישט נעמען פונעם קיין פיקטשער? ריכטיג, דער גערער למשל האט עס אויך נישט ליב. אבער לעצטנס מאכט ער נישט קיין גרויסע ענינים, נעמט אראפ אפאר בילדער, ער גייט אויף שמחות, פון דעם מאכן זיי נישט קיין ענינים מער. על אף וואס ער בעט אויכעט, ער מאכט אלעמאל אזוי מיטן האנט, פאטקאפיל מיר נישט, פאטקאפיל מיר נישט, אזוי מאכט ער אלעמאל, ער וויל עס נישט. איך וועל זאגן אזוי, דער רעדן פון דעם איז מאכן א בריוו און א ווענדונג, איז אזוי, ער איז טאקע מקפיד זיין מקפיד זיין מקפיד זיין און טאקע גיין אין די וועגן פון די רעבעס וואס האבן געפירט מלחמה קעגן דעם, ווי זאגט מען, זייער רצון, אז נישט, אבער דא וויל איך צולייגן נאך א זאך, ווען איז דאס א רבי וואס ער רעכט נישט ליב געהאט מאכן פון אים קיין בילדער, אבער ווען מען האט אים עס געזאגט אז דאס איז יענעמ'ס פרנסה, יו יו יו יו יו האט ער געזאגט ער וועל זיי מאכן בילדער, יענעמ'ס פרנסה צונעמען? בשום אופן נישט. איך הער דא נאך א ענין וואס מען דארף עס האבן פאר די קינדער און פאר אנדערע זאכן, מען קען נאך מאריך זיין אין דעם ענין נאך אסאך, כ'וועל דא כ'וועל דא אפשטעלן, ס'איז א אבער ווי זאגט מען, חכמים היזהרו בדבריכם, איך זאג עס שטענדיג, שרייבט נישט און בעט נישט קיין זאכן שאין הציבור יכול לעמוד בו. א גוטן אוונט.